Hai selamat datai ngagai Paulus channel baru. Diatu kitai begulai baru ba renggat ke dua belas cherita Antu Nyumbuh. Nyadi baka cherita sehari nya ba renggat ke sebelas kitai nemu Ranggi tu tadi duai manah jaban. Udah belaban, bededat, bebidat kitai wang manuk enggau antu indu ke benama Sugi tu tadi. Udah dipumpuh ranggi tu tadi. Bangkai udah ditunu manah jaban tu tadi. Udah mati antu Sugi tu tadi. Nyadi gaga meh sida serumah tu tadi. Enu ngasai diri enu lantang deh laban enu nadai dipa antu indu ke benama Sugi tu tadi. Nyadi antu indu ke benama Sugi tu tadi. Iya nya diupah Bunsu Nyumbuh kena munaska sida serumah. Tegal ke pedih ati enda ulih munaska sida serumah laban udah dirara Bunsu Remaung suba. Nyadi diupah iya antu indu ke benama Sugi tu tadi kena munaska sida iya tu. Nyadi betampung ke cherita. pengudah manang jaban seduai ranggi tu munas ai munuh antu indu penemu sugi tadi duduk meh seduai beruai mayuh meh bala sida serumah enu tuguh dia tu berandau malam nya nanya keni penyadi nama penyadi udah tu. Nyadi arang gi tu duduk kediri ba semak bilik sida iya ba ruai sida iya tu. Hi mansang meh ensam seduai Ujang tu tadi. Akih balat enda ke dipeda tadi peda aku. Enu pelus tusu dipeda aku. Keni gaya akih nama agi bisi ngeregau sida udah tu akih. Ku Tairau amat ati. Laban, utai tu datai ari sida Bunsu Nyumbuh. Kada enda agi balas sida Bunsu Nyumbuh laban kitai tu udah munuh Antu Sugi nya, ku Ujang. Nanya Ranggi. Nya meh Unggal. Aku tu pia meh tusah enda ati ku tu. Laban aku tu enu udah munuh Antu Sugi nya. Irau enda ga ati aku tu digiga Bunsu Nyumbuh nya. Ko Ranggi ke nyaut Ujang. Eh anang ti irau Ranggi, Ranggi. Sagi dia agi idup. Sagi duai dia manah jaban agi idup. Bisi meh orang ngetan kitai serumah. Anang dia irau. Dih, sigi udah ditulung antu dih. Isa, Bunsur Mawong udah madah ke dih. Bunsur Mawong sigi nulung deh dah. Ko, nama nya Kuan Sam. Madah Kerangki ngelantang mimit ga ti ranggi tu tadi enu ngingat ka diri bunsur Mawung nya bisi nulung iya deh. Nyadi muah sida ke berandau tu tadi datai ga Sudan tu tadi nunga sida. Hei nama berandau kita Jang? ku iya. Hei ngejang-ngejang ku utai ditu. Nama kami tu tuai ari dik?

Sihat enggau penis ugi temangat enda ninga jaku kitai enda obih kitai ke punas ke ko sudan ke. Eh kapa nyimpan pending sugi nya udah bih ditunu nur tung nyadi abu nya tadi tunu mene nyaban kapa kitai ka ngintu bangkai nya deh. Orang jai orang ke munuh baka entu sugih nya sigi patut tunu utai baka nya ko ujang ga nyaunt sudan nyadi ranggi tuna munyi ga jadi eh. Kau mulai kediri ku lak tu. Enu udah puh bidat enggau Entu Sugi nya tadi. Amat jai ga Entu Sugi nya tadi. Nasib ga aku tu enda mati jaman Entu Sugi nya. Enda ti mati nama menyadi kemis bilik deh. Enu tinggal. Rita aja mengintu kami sebilik. Nasib enda ga. Umur agi panjai diberi Petara. Ka pulai aku dulu. Ka ngelik kediri lelak amat tu. Enu jauh malam tu dah nuka ngalih pagi. Ku Ranggi madah sida tiga. Nyadi sida tiga tu ngangguk aja meh sigi nemu Ranggi nya anu lelak dah. Dipulai meh Ranggi tu ke bilik. Sekali datai iya ba bilik enu petang bilik laban indai iya apai iya ngurita sigi udah tinu dulu meda ranggi sigi udah nama nya udah munuh. Antu Sugi Tunu lantang mati sida iya. Meda utai udah tembu pengawa enu tinduk dulu sida iya tadi. Enu enda lanti ranggi enda nih. Nyadi ngancau kediri melu ngintu kediri tu udah ranggi tu tadi. Ngintu kediri ngancau tilam diri ba bila besai nya deh. Nyadi maya tudah gali nya enu ngenung tadi ranggi tu. Ngingatka, Nama utai ke ada asuh bunsur maung asai ke bisi utai kena ingat. Nyadi muah iya ngenung diri nya melika dinding. Kali singit kin kiya nama bisi asuh bunsur maung neh ku iya. Pemuah ke gali singit kin singit kiba singit kanan. Nai baru ku ingat ku iya. Ambi iya ma endau ke diberi aki iya tu tadi. Lalu beguai meh tudah belakang ke ujung bilik gin. Nyadi ingat kita ke bunsur maung madah engka kita enda ingat bunsur maung ngasuh ranggi mandi ai mandau iya nya tadi. Nyadi ai nya ditepu ngagai tajau. Dei nya, ai ke dalam taja nya tadi disepuhka mandau ranggi nya dikenaka mumpung mandau ke diberi nya aki nya tadi. Nyadi sepuh ke ba dalam taja nya maya. Nama baru ka ngalih pagi ne kira enu bumbun pagi nyadi maya pagi bumbun pagi nya mandi iya ngena ai nya ngambi iya bulih pengering bulih pengebal kena iya ngambu nyamah nyepuh diri iya empu baka kitai nyepuh ke duko ngasuh tajam ngida ke nya meh rami ito agi nyadi udah teringat ke nya sugau anu angkat. bilik ke ujung tandu ke belakang ke isi iya ae dalam isi iya ae dalam tajau nya lalu sepuh ke mandau nya tadi digirau iya mandau iya dalam tajau tadi pengudah nya lalu mandi iya cun nang ke maya nya ba memuah ke galik kin kiya tadi enu enda berasai enu ka Enu berambun pagi ti kira ke jam kena kitai jam kitai ke diatu asai ku dalam pukul tiga pagi aja. Nyadi dikira iya meh mandi meh iya. Maya ke mandi besampi meh iya ngica ke iya bulih pengering bulih pengebal minta tulung ari Petara peri Petara ini Petara aki Petara langit Petara tanah minta bunsur maung datai negong. nulung iya maya iya ngereja pengawa ila deh. Nyadi maya tu udah mandi nya tadi. Udah temu mandi. Sekali enda mukai-mukai ku dik. Tu bisi beribut bansa mua iya, limbah mua tu tadi. Enda mukai-mukai sekali meda laki siku belanjang. Yo kering. Mai sangkuh. Tang kian ku duku ilang ku deh ngena baju kitai Iban rengka lama. Mantang laki nya. Nai sapa orang nya nah? Iya ga petang maya tu. Api kerita nadai ga baik aku kena nengau orang nya. Sapa orang nya? Kada enda munsuh nya. Berumban tu dah ngambi mandau. Lalu ditangkin iya mandau tadi. Sambil ke megai mandau nya sambil mata nengkila laki ke benum jalai enggau iya. Sekali nyaut laki nya, Oh Ranggi, aku tau bunsur maung. Nai dek nya pia, ku iya. Nama deh datai malam hari tu aku tu enda meda deh iya nasib ga aku tu enda mantap deh ku Ranggi madah ke bunsur Maung. Nadai Ranggi aku tu semina ka datai aja meda ka ngingat ke deh enggai ke deh nai ingat asuh aku mandi. Ngena ai mandau di maya tumu pagi. Nyadi aku datai tu ka madah ke di. Nyadi udah tu ila di enggai enda mesti ga nyerang sida bunsu nyumbuh tu tadi laban sida tu udah ke lalu. Sebedau sida bunsu nyumbuh tu nyerang kita serumah manah di dulu kin ila. Laban ditu udah chukup sepuh diberi aku. Batu geliga babi udah diberi aku. Mandau ke diberi nia aki nya nya tubuh aku. Aku sigi diau dalam mandau ke diberi nia aki di nya. Anai irau di maya di tusah maya di pedih maya di nyerang sida bunsu nyumbuh ila. Aku bisi enggau ila. Nyadi siap kerengka di ila. Miring dulu kitai ila sebedau kita nyerang bunsu nyumbuh. Bai kita sekayu rumah kita ke laki sapa ke kering sapa ke tegar. Tau serang bala sida bunsu nyumbuh laban sida udah ngepun munuh kita serumah ka ngapus kita kita serumah. Nyadi ila tetap ke kita meh kemaya kita ke nyerang berandau meh kita serumah. Anang irau kita, kita sigi menang. Nyema kita alah. Anang metakut laban kami bunsur maung sigi ketau negung. Ari jauh sigi nengkila kita, sigi nulung kita dah. Anang irau deh ranggi. Nyadi pengudah bunsur maung nya ke bejaku ke nya tadi dah, mantai ke pesan nya ngagai ranggi.

Nyema aku tu nyerang sida tu legi. Kada enda idup, kada enda mati. Kami tu ila. Pama kami enda nyerang, kada enda mati abis punas nadai purih agi kami tu ila, ku Ranggi. Nyadi, udah iya tembu ngandi tu tadi, lalu ngalih kediri iya, ninduk kediri. lalu mejam diri nyepi endur lelak endur tusuk runding tu dah tu tadi berunding ke jaku bunsur Ramanggung ngasuh sida serumah tu nyerang sida bunsur nyumbuh sebedau sida bunsur nyumbuh tu nyerang sida serumah enti sida iya nyerang dulu. Bisi peluang ka menang. Enti nyema sida Bunsu Nyumbuh nyerang sida dulu, nyerang ngenyit, enggau nadai nyikap kediri sida serumah sigi abis lengis dipunaska Bunsu Nyumbuh. Nya utai dirunding Ranggi tu tadi. Nyadi lengka aku nangka tu dulu wai enggai nyadi aku ka berandau panjai amat. Tadi ila aku nampung iya berenggat ke tiga belas, keni sida serumah tu mutuska jaku bunsur maung ke ngasuh sida nyerang tu. Berani kena sida serumah tu nyerang, kena ngetanka pengidup sida serumah tu. Pama enda nyerang, abih rengih sida punas magang enda dei peturun agi sida rumah nengguk tu. Pama sida nyerang bisi peluang ka menang. Laban sida sigi ditulung Bunsur Mawung, Ketau Negung, sigi temda ari jauh nama pengawa sida iya maya sida nyerang. Hei lengka ka aku nangka tu dulu au ai, enggai nyadi berandau panjai.